Shemai. Ges i fy'n uh, ofyn heno i sôn am ar, a, a, ambell ardal yn Gaerdydd, rhyw stori amdano fe. Ac um, Yn anffodus, o'n i'n meddwl bod y peth yn mynd i fod yn, uh, yn Saesneg, ti'n gwybod? Achos, oedd Catrin wedi disgrifio'r lle ac yn sôn am lot o bobl o'r West Indies ac yn y blaen, a lle West Indies oedd e, felly sgwrs i'r beth yn Saesneg. Ac wedyn, awr yn ôl, oedd rhaid mi rythro lan yna ac yn gwneud lot o, lot o newidiadau. Ond rwy'n siŵr bod ti'n uh, digon da o bobl da i derbyn hynny. Nawr te, Treganna oedd y lle cyntaf o'n i'n mynd i roi sylw iddi. Ac yn gofyn, gofyn i chi nawr, beth yw'r peth mwyaf sydd wedi digwydd yn Treganna? Dim byd. Wel, tas ydy'n byw yn Bydd hwn yn 1654, reit? Byddet ti yn, yn gwybod yn sicr ble rôd ti. Ac yn, yn y frwydr yna, rhwng y, y, y, y brenhinol a'r, y, y bobl o'r Senedd, hynny yw Cromwell yn erbyn y, y, y brenin, right? Daeth 8,000 o Gymru yna, Ac roedd rhaid nhw dod yna, achos bod nhw'n gweithio i'r bobl oedd yn sicrhau bod nhw'n gwneud hynny, hynny yw cefnogwyr y brenin. Ac e, roedd 8,000 o Gymru, a dim ond 2,000 a hanner o'r Cromwellion. Ac o fewn dwy awr, roedd y Cymru wedi Colli'r tir a wedi rhedeg i ffwrdd. Wyt ti'n joio nhw, yn dwyt? Roedd rhaid i nhw wneud y peth, achos oedd y bosses yna yn dweud, you know, ger mlaen, neu bydd ddim job gyda ti fory. Tywaith, roedd yn, yn Saint Fagel yn unig, roedd rhyw hanner cant o weddywon ar ôl y frwydr. Roedd 700 trwy Gymru gyfan, trwy, trwy Morgannwg gyfan, roedd 700 o bobl wedi cael ei ladd. Ac um, mae'n rhaid i ti, rhaid ti feddwl am hynny, ac yn meddwl am beth y digwyddodd ar ôl hynny. A'r peth mwyaf rwy'n gallu meddwl amdano fe ydy'r ffaith bod yna dafarn. Bod yna dafarn yn, uh, yn Cowbridge Road, a mae yna ysgol dim bell i ffwrdd sy'n uh, wedi cael ei enwi ar ôl y frwydr yna. A beth wedi gwyddoedd yn y frwydr yna, wrth gwrs, oedd bod y, yr afon yn llifo mewn gwaed coch. A felly, beth sy'n gyda ti wedyn? Pwll Coch, Tafarn y Pwll Coch a Pwll Coch. Ond, ti'n modd, roedd hwnna yn rhywbeth mawr, mawr iawn yn bywyd, yn bywyd uh, bobl, bobl, uh, bobl uh, Treganna. Ond, Faint, beth oedd poblogaeth Treganna ti'n meddwl yn 1801? 1841. 81 o bobl oedd yn byw yna. Ac doedd e ddim yn, roedd y bobl yn llifo mewn i'r lle. Ond beth bynnag, tas ni'n gallu defnyddio rhywbeth hyn neu sbectol, byddai'n helpu fi. Dyna ni. Erbyn yr wythdegau, roedd pêl fras wedi dod yn y peth pwysicaf i bobl yn Grangetown. Ac um, Paid â torri dim byd nawr, bli. Mae ma, ma nhw'n ddrud iawn, oce? Okay? Nawr, mae rhai o bobl heno, rwy wedi sôn a bod yn siarad gyda nifer o bobl, a maen nhw ddim yn gwybod bod pêl fas yn bodoli. Ond roedd pêl fas yn bwysig, bwysig iawn, yn arbennig i Grangetown. Ac um, oedd, uh, oedd un bachgen enw Paul Sexton. Na, mae erbyn hyn, mae yn ei 70au. Ond roedd e'n bachgen oedd yn mynychu ysgol St Patrick's yn y Grange. Ac bob dydd, Pan byddai'n dod yn amser i canu'r gloch, byddai'r bachgen yma yn gadael y dosbarth ac yn rhedeg y holl ffordd adre. Ac oedd e'n wneud hyn achos oedd ei fam oedd yn brif athrawes yn Ysgol Saint Patrick's pryd hynny. Ac oedd e'n sicrhau pan oedd ei mam yn cyrraedd adre, bod y tegell wedi berwi ac o'n nhw'n gallu cael bwyd clos gyda'i gilydd. Ac o'n i'n meddwl, wel, dyna bywyd, yn dweud, dyna bywyd neis, yn dweud. Ac rwy'n meddwl, rwy, dwi ddim yn, uh, yn gatholig, rwy'n fydyddiwr. Ond rhywsut neu gilydd, mae gan y Catholigion yn y Grange rhyw sement cymdeithasol sy'n rhoi iddyn nhw y teimlad bod nhw'n perthyn i rywbeth, ac rwy'n falch i weld chi i gyd yma heno, wrth gwrs, am y rheswm hynny yn unig, bod y Cymry, mae'n Cymru, mae'n rhaid i'r Cymry bod fel hwnna, ond os nag wyt ti'n mynychu y sefydliadau Cymreig i gyd sydd yng Nghaerdydd, bydd yn amhosib i'r iaith yna dylanwadu ar bobl fel dylai fod. Mae yna dwy ar bymtheg o ysgolion Cymreig yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Nawr mae hwn yn anhygoel. Anhygoel. Rwy'n cofio mynd â mab hynaf fi i'r i'r bus stop ac yr y y y tacsi driver yn gofyn i fi How's your son? How's he getting on? I I well, be ti'n meddwl? Well, you know, he's in the open air school, isn't he? No, no, no, dyw e ddim, dywedais i. Mae mae jyst yn digwydd bod yr un un bachgen yn yn y rath. sy'n cael addysg Gymraeg yn Bryn Taf. Nawr, erbyn heddi, does dim esgus y fe. Mae yna cymaint o blant yn yr ysgolion, ond mae rhaid i manteisio ar y fe. Ac mae'n siŵr byddai, byddai unrhyw un uh, sydd wedi dod yma heno yn falch o'r ffaith bod nhw'n gallu gwneud hynny ac yn cydweithio ac yn gyda'i uh, cyd-Gymru. Um, yeah. O'n i'n gweld pel fas oedd yn bwysig iawn i bobl, i bobl, i bobl, uh, i bobl uh, Grange Albion. Ac pan o'n i'n fach, cyn o'n i'n gallu mynd draw i Parc y Rath ac yn gweld deg mil o bobl Yn gwylio Penna Lan yn chwarae yn erbyn Grange Albion. Deg mil o bobl. Ac roedd y chwaraewyr pêl-droed, beth o'n nhw'n gwneud yn yr haf? O'n nhw'n chwarae pêl-fas. Dim sôn am Milin y Binne neu Deg Pit hyd yn oed. Ond dyna beth o'n nhw'n eu cadw yn ffit ar gyfer y tymor nesaf. Ac, um,

Wel, wel, wel, roedd, roedd. Um, na, na i hynny. Um, Wel, y gwir yw hyn, roedd dwy Grange yng, yng, yng Nghaerdydd, un yn Gyteis, mae cafodd nhw bwrw lawr i adlad i Ysgol Gladstone. Ond wedyn, wrth gwrs, roedd y Grange sydd yn Yn yn Grange Town, y ffermdy, a ma' hwn wedi bod yna ers ganrifoedd. A beth oedd bobl yy oedd yn yy hen Gymry Cymraeg Caerdydd, o'n nhw'n disgrifio yr un yn Gynteis fel y Grange, y Grange fach. Ac sa'n gwybod pam nhw'n troi ble wahanol, ond o'n nhw'n galw y llall yn y Grange mawr. Ond yy, mae'r pobl sy'n trio creu rhywbeth fel i'r tref faeedig yn y blaen,

Nawr yma yn rhan o Gaerdydd bod, dw i'n meddwl bod neb yma yn ymwybodol ohono fe, ac enw'r lle ydi Rat, Rat Island. Os unrhyw ohono, ohono, os yna unrhyw un yma yn gwybod am Rat Island? Wel te, os ti'n edrych ar y trywydd yr uh, hen gamlas, right? roedd hwnna ar un ochr, ac roedd yr afon taf ar yr ochr arall, ar y gwaelod oedd Old Sea Lock ac ar y top oedd y Timber Float ac roedd hwnna yn hollol ynysig fel hwnna. Ac um, maen nhw'n, o'n i'n gofyn i'r dyn, wel, pam maen nhw'n galw fe yn Rat Island? A dwi'n dweud, wel, roedd y hamydroiad, hamydroiad, oedd, mae yna hamydroiad, ysbyty hamydroiad, right? Ac mae hwn yn adeilad braf iawn, coch, a fe fel y pier hen. Uh, Ond, roedd y llong, y llong, y llong ysbyty oedd e, ac roedd hwnna yn hen, hen iawn. Ac penderfynu mynd i symud, symud y, yr, yr hamedreiad, y llong felly. Ac wrth nhw'n wneud hynny, torrodd y gwaelod i gyd, a mas o'r gwaelod y llong, daeth miloedd O, llygod mawr. A dyna pam oedd yr ardal yna'n cael ei... Os yw... Is anyone yma'n byw yn Pomeroy Street? Hunter Street? Ti'n byw yn Hunter Street? Bird Street, ie. Bird Street, ie. Uh, Wel, mae yna hanner dosen o strydoedd yna sy'n... sy'n... rhwng... Y bobl sy'n byw yn y pump o strydoedd yna yn byw rhwng yr hen gamlas a'r afon Taf. Ond yym...